ئەم کاتەتان باش من سیروانم ئەمڕۆ ئەم بۆ کەسکردنی ئەپلۆشتن پیشان دەدەم بۆ یەکەم جار بە زمانی کوردی لەگەڵ چەند زانیاریەکی خێرا لەسەرم کاتژمێرە ئەپلۆچ ئەمریکی نوێی ئەپلە لەو ڕێگا دەتوانین چەندین کردداری ئایفونی لەسەر ئەنجام بدەین لەروی مۆدلەوە ئەپلۆچ سێ جووری سەرەکی هەیە سپۆرت ئاسایی و ئیدیشن کانزاکە ئەپلۆچ سپۆرت ئەلمنیۆمە کە یەکجار سووکە هی ئەپلۆچی ئاسایی ستینن ستیلە کە یەکجار پتەوە وە هی ئیدیشن زێڕی هەژدە کەڕاتە هەمووشیان بێگومان دوو قەبارەن هەیە سی و هەشت ملیمەتر و چل و دوو ملیمەتر لەگەڵ چەندین جۆری ڕەنگی پان کە دەتوانیت هەلەمژێریت یاخود دواتر بیانکڕیت. لەگەڵ کردنەوەی بۆکسەکە بۆکسێکی تری پلاستیکی هەیە کە کاتژمێرەکەی تایە دواتە دێنە سەرەوە لە ژێرەوە ئەمەمان هەیە کە باندێکی تری تایە هەروی قەبارەوە جیاوازە لەوەی کە بە کاتژمانەکە بەستراوە لەگەڵ هەندێک زانیاری خێرا و زانیاری لەسەر وەرەنتی پاشانیش بێگومان لە ژێرەوە سەری بارگاویکەر و کێبڵەکەمان هەیە ئەو سەری کێبڵەکە کە بە کاتژمێرەکەەوە دەبەسترێت مگناتیسە و سەری بارگاوی کەر بێگومان لە وڵاتێکەوە بۆ وڵاتێکی تر جیاواسە ئەم سێ سەرە دەنوشتێتەوە کە بۆ هەڵگردن زۆر ئاسانە ئێستا با بێینە سەر کاتژمێرەکە. ئەوەی من لە جۆری سپۆرتم، قەبارە چل و دوو ملیمەتر، ڕەنگی ڕەساسی ئاسمانی، و بۆکسەکەی لاکێشەیە، هەرچی دوو مۆدێلەکەی ترە، بۆکسەکەیان چوارگۆشەیە. قەبارەی سکرینەکەی چل و دوو ملیمەترە، هەر بە پرۆشەر ئاماژەم پێدا. و لە جۆری ڕێتێنایەک کە زۆر نایابە بۆ بینینی ئامرازەکان بە واتایەکی تر زۆر زۆر ڕوونە. بە لای ڕاست دوو دەرچە هەیە، یەکەمیان ئەم دوگمەیە کە بەکاردێت بۆ پێکردنی کاتژمێرەکە و پاشانیش بینینی لیستی هاوڕێکانت و ئەم دەرچەی تر زۆر شتێکی نایابە هەمان بیرۆکەی کاتژمێری میکانیکە بەڵام ئەمە بەکاردێت بۆ گەڕان لە کاتژمێرەکە لە جیاتی پەنجە و بە پاڵپێوەنانی هەمان فرمانی دوگمەی ماڵەوە ئەنجام دەدات کە لە ئایفۆن هەیە. ئەی خود ئایپاد و بێگومان دەتوانی پەنجە شت بەکار بێنیت بۆ گەڕان و کارپێکردنی بەبێ هیچ کێشەیەک. لە ژێرەوە ئامرازی پێوانی ترپەی دڵ هەیە لەگەڵ شوێنی بارگاوی کردنی ئەم کاتژمێرە لە هەمان کاتیشدا وەک لەرزە کار دەکات بۆ نمونە کاتێک پەیوەندیەکت بۆ دێت یاخود مەسیجێکت بۆ دێت هەست بە لەرزەیەک دەکەیت و بێگومان ماکرۆفۆنیشی تیایە لەگەڵ سپیکەر. گەلێ فرمان دەتوانی بەهۆی ئەم کاتژمێرەوە ئەنجام بدەیت وەک پەیوەندی کردن لەسەر. کاتژمێرەکە، ناردنی مەسج، کارپێکردنی چەندین بەرنامە کە هەموویان پاڵپشتی ئەم ئامێرە دەکەن، بۆ پێوانەی ترپەیدڵ کە زۆر وردو دروستە. بەڵام لە هەمووی گرنگتر ئەم کاتژمێرە زۆر زۆر سەرکەوتووە لە بواری وەرزش کە زۆر بە وردی خێرای و ژمارەی پلەکانە و چەندین شتی تریت پێ دەڵێ. وە بۆ سود وەرگرتن لە گشت فرمانەکانی ئەپڵ وۆچ پێویستە تۆ ئایفۆن پێنج یان نوێتریت هەبێ ئەگەرنا ناتوانی سودی لێ وەربگریت وە بۆ کارکردنی هەندێک فرمان لە ئێستادا دەبێ ئایفۆنەکە لێو نزیک بێت ئەلانی کەم بیست بۆ سی مەتر. بەڵام بۆ گوێگرتن لە میوزیک یان پێوانی تر پێی دڵ یان لە باری وەرزش یان هەندێک شتی تر پێویست ناکات ئایفۆنەکەت پێ بێت وە بێگومان لە چەند مانگی داهاتوو ئۆپەرەتینگ سیستمی دوو بڵاو دەکرێتەوە بۆ ئەم کاتژمێرە کە دەتوانی زۆر کار بەبێ ئایفۆن ئەنجام بدەیت وە بێگومان دەشتوانی ئەپڵ وەچ بەکار بهێنێت بۆ پارەدان. هەر شوێنێک بیت کەس پاڵپشتی NFC بکات لە ماوەی ئەم مانگە بەردەوام فیدی نوێ دادەنێم لەسەر ئەپل وۆچ و تایبەتمەندەکانی ڕوون دەکەمەوە بۆ ئەوەشە گەرویستان بکڕن زانیار پێشوقەتەن هەبێ لەسەری و بۆ بینینیان تکایە سبسکرایب چەنەڵەکەم بکەن وێم خۆشیتانە خواتان لەگەڵ